O'r gorau gyfeillion, diolch yn fawr iawn am ddod i fyny yn ôl i fan hyn mor, mor gyflym ar ôl yr, y paned, y paned pnawn. Mae gennym ni un panel, um, un panel o sylwedd, un, un, uh, un sesiwn gynnwys go iawn ar ôl cyn, uh, cyn i ni fynd at y sesiwn gloi. Ond um, Mae'r panel yma wedi dod at ei gilydd a mae yna nifer o gyfeiriadau wedi bod yn ystod y dydd yn barod yn does, nid yn unig at y cyfryngau cymdeithasol ond hefyd at y cyfryngau, ac felly mae'n briodol iawn bod gennym ni banel sydd yn canolbwyntio ar bêl-droed a chyfryngau uh, yng nghyd-destun ieithoedd lleiafrifedig. Felly dwi'n mynd i drosglwyddo'r awenau'n syth at Wel, gan bod pawb wrthi'n defnyddio'u teitlau academaidd heddiw, Doctor! Doctor Enrique Uribe Youngblood, eh, sydd yn gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd ar y, ar y rhaglen Media Cymru, ac mi fydd uh, Enrique yn cyflwyno mwy amdano ei hun ac yn cyflwyno'r panel. O bosib, os oes gen ti rhywbeth i ddeud. Di Enrique, os ydi Enrique yn dechrau um, gwanio, cwmpo i gysgu ar yr gadarn am fan'na. Mae hynny oherwydd bai un person bach sydd yn llai na mis oed sydd 'di cael ei geni'n ddiweddar ac sy'n cadw Enrique ar, ar, eff, ar, ar ei hun drwy'r nos. Felly, llongyfarchiadau ar ddod yn dad, Enrique, a edrych ymlaen at glywed ti ar y, yn cyflwyno'r panel. Diolch, Elen. Diolch am ymuno â ni yma. Wel, yn deg Cyril Iongro dw i, a dwi'n gweithio fel um, cymryd ymchwil yn y prosiect Media Cymru, yn y Canolfan i'r Economi Creadigol um, yn Prifysgol Caerdydd. A, wel, dwi'n falch iawn i gael y cyfle i, um, i cadeirio y panel yma gyda uh, Maina Legast, A sydd cyn chwaraewr ddaear a sylwebydd o Leddau, a hefyd gyda Derek Mackay sy'n dod o'r Alban a hefyd newyddiadurwr o Gaerdydd.

a ymarfer i ddweud y gair a roedd o'n berffaith tan, wel, pum munud yn ôl. Dwi'n wedi, ie. Yym, wel, ond dwi'n hapus iawn i gael y cyfle a dwi eisiau i iddo chi'n yy dechreu gyda cyflwyniad bach am beth yym ydy eich yym gyrfa chi ac eu profiad chi, eich profiad chi yy yn yr Wel, yn wneud bethau yn y cyfryngau um, you can start then. Ie, mor roddach. Uh, so, dwi, uh, so as you said, um, I'm Maina, I'm from Brittany, so far west of Europe.

has been driving it. Diolch, Derek.
Iolo? Um, yeah, so Iolo dwi, uh, dwi yn gweithio fel newyddiadurwr i uh, BBC uh, yng Nghymru. Um, dwi wedi bod ers bron i naw mlynedd rwan um, a newyddiadurwr cyffredinol, uh, newyddion cyffredinol ydw i uh, ar y cyfan, nid uh, newyddiadurwr chwaraeon er bod lot o bobl yn meddwl mod i. Um, Cyn hynny, mi o'n i'n gweithio i Golwg, Golwg 360, felly cylchgrawn a gwefan newyddion Gymraeg, ac yn amlwg trwy'r gwaith dwi'n 'neud efo'r bbc ar hyn o bryd, ma' hwnna'n cynnwys newyddion S4C hefyd a'r brydiau, felly Dwi'n meddwl, ar draws popeth, dwi mwy neu lai wedi gweithio i i ran fwyaf o be' fysa chi'n disgrifio fel cyfryngau iaith Gymraeg, yym, yn sicr, sy sy'n darlledu mewn gwahanol ffyrdd na'i gilydd. Yy, sut ma' hwnna'n berthnasol i chwaraeon? Yym, dwi'm yn siŵr os 'di'r slides nes i, yym, baratoi, na i na i jyst siarad dros rhei'r lluniau os oes modd cael hwnna fyny. Yym, ond ie, yr, yr, pan ges i'r gwahoddiad ar gyfer hwn i ddechrau, a oedd 'na awgrym ar gyfer enw'r sesiwn, sef yy pwysigrwydd pêl-droed ar gyfryngau ieithoedd lleiafrifol, a wnaeth hwnna daflu fi ychydig bach, achos O'n i 'di meddwl mai, fel 'da ni 'di clywed lot o'r sgyrsiau heddiw, sgwrs ynglŷn â, o, sut mae yr iaith yn helpu pêl-droed, yym, neu be, be, pa rôl sydd gan yr iaith mewn pêl-droed. A wnes i feddwl wedyn, dwi erioed wedi ystyried y ffordd arall, sut mae pêl-droed yn helpu y cyfryngau ieithoedd lleiafrifol, hynny ydi, yym, lle fydda'r cyfryngau ieithoedd lleiafrifol tasa pêl-droed ddim yna? Yy, do'n i erioed wedi ystyried y cwestiwn 'ma o'r blaen, yym, felly wnes i feddwl amdano fo. Yym, ac ie, mae'n ddiddorol, yym, wna i sgipio dros fy enw i a mynd i'r lluniau, yym, achos ie, fel dych chi'n gweld, yy, felly ar y chwith, mae yna jyst cwpl o esiamplau fanna o 'y nghyfnod i efo Golwg. Yym, a, a ie, do, oedd hwnna yn gyfnod lle Yna, nes i ddechrau gweithio iddyn nhw yn 2013 ac fel gohebydd ifanc a oedd wedi cael rhyw fath o ryddid i i i fynd lle o'n i eisiau efo r- rhai o'r pethau, o'n i'n awyddus i ohebu ar bethau chwaraeon fel y tîm cenedlaethol. Fel mae'n digwydd, oedd o'n gyfnod reit dda i ddechrau gwneud hynny. Yym, ond ond be nes i ffeindio oedd bod 'na yy bod 'na gyfle, gyfleoedd i wneud hynna, mynd i'r cynadleddau i'r wasg, dilyn y y gemau y tîm, Yym, a, ac hefyd bod y gynulleidfa wedi dechrau ymateb yn bositif i'r yy coverage oedden ni yn ei roi wedyn i'r tîm cenedlaethol. T'o' o- yn aml iawn oedd gynnon ni'r chwaraewyr ar ar ar y clawr yym pan o'dd 'na gemau rhyngwladol o gwmpas a ag y gynulleidfa'n gwerthfawrogi'r cynnwys oedden ni'n ga'l. Be' oedden ni'n sylwi hefyd oedd bod yy y Gymdeithas Bêl-droed hefyd yn Yn amenable iawn i i hynny ddigwydd. Yym t'o' o'n i'n troi fyny i i'r cynhadledd a'r wasg 'ma fel t'o' yy fel sydd yn yn yr settings yma ma' 'na rhyw fath o pecking order yndoes o o pwy 'di'r cyfrynge sy'n ca'l mynd gynta a'r cyfrynge mwya ag ar y pryd o'n i'n gweithio un o rei llai ag yn yr iaith Gymraeg felly o'n i t'od fysa lot yn ystyried bo' fi reit lawr ar gwilod y pecking order 'ma yn fan hyn ond mi o'dd 'na dal gyfleoedd yn y gynhadledd lle ar y diwedd mi o'n i'n cael gofyn y cwestiynau yn Gymraeg a a fel oedd Ian yn sôn yn gynharach mi oedden nhw wedi dechrau wneud y cynulleddau lle oedd y chwaraewyr oedd ar y top table yn ateb yn Gymraeg o flaen y stafell i gyd nid yn mynd off i'r stafell ochr a dwi'n cofio ar y dechrau Yym, t'wod, fydda 'na gyfryngau yn ista yn yn y gynulleidfa, rhei o o yym bapura' newydd yn yn yn Llundain ne' lle bynnag, neu yn y sianeli yym Saesnig, o'dd, t'wod, unwaith ma'n troi at y siaradwr Cymraeg wedyn, reit, ocê, t- do'dd ddim t- sdim angen i ni wrando i hwn, ma' nw'n dechre siarad ymysg 'i gilydd, cameras off, et cetera. Yym, achos do- do- do'dd hynna ddim o bwys iddyn nw, ond A felly o'n i wastad yn gobeithio bod pwy bynnag oedd yna yn mynd i ddeud rhywbeth rili, rili diddorol oedd yn golygu bod pawb arall yn methu. Dim ond ni cyfryngau Cymraeg oedd yn cael o. Yym, a weithiau dyna'n digwydd achos oedd gennych chi bobl fel Osian Roberts, is-hyfforddwr oedd ar y pryd, felly i'r cyfryngau Saesneg, assistant manager, sgenna fi ddim rili lot o ddiddordeb be' mae'r assistant manager yn ddeud, Ond i mi, oeddwn i'n gwybod bod o'n berson sy'n sy'n alluog a ac efo lot i ddeud, yym so weithia' oeddach chi'n cael yy ond ond odd hwnna jyst yn a- arwydd t'od ar y dechra o'dd yr agwedd 'na fatha oh God ok reit ma' rhein yn cael go nhw rŵan ond ond yn yn ara deg mae'n dod yn fwy normal a 'dan ni'n sylwi yy erbyn rŵan mae mae'n ca'l ei dderbyn Yym, t'o', anghydweithwyr e sy'n gweithio'n Adran Chwaraeon yn y bbc rŵan sydd yn amlwg yn yn neud lot mwy o hynna dyddia' 'ma, ma' nw ma' nw'n gweld yym hwnna lot mwy rŵan. Yym, ie, yy dwi wedi gweithio i'r bbc hefyd ar bethe chwaraeon o dro i dro, a'r panel canol 'na wedi cwplo lunie o honna i yy yng Nghwpan y Byd. O'n i'n rhan o'r tîm newyddion ath i Gwpan y Byd yy ei ohebu, felly Yym, t'o', fel 'dach chi'n gweld o'r top 'na, o'n i'n holi cefnogwyr tu allan y stadiwm ar ôl y gêm, ymateb a bethe fel 'a, yym, a hwnna ar newyddion S pedwar Ec 'fyd yn trafod yym sut yn y byd odden ni'n mynd i yy ddod allan o'r grŵp ar ôl y ddwy gêm gynta 'na, nath ddim ddim digwydd yn amlwg. Yym, ond ie, he- rhwbeth arall dwi 'di sylwi wrth wrth ohebu i'r i'r cyfrynga' yy i gwahanol cyfrynga' Cymraeg ydi Ie, ma- ma' 'na wahaniaeth hefyd yn yn be' ma'r gynulleidfa weithie isio yym yy o ran cynnwys, felly pan ma'n dod at bêl-droed d- ma' ma' 'na bach mwy o blurred lines weithie yn yn y cyfrynge Cymraeg rhwng be' 'di newyddion a be' ydi chwaraeon yym lle dwi'n teimlo ma' hwnna fwy defined yn y Sysneg on' on' yng yn y cyfrynge Cymraeg ma' 'na ddiddordeb fel oedd Ian yn sôn yym T'o' ma' nw 'di dechra plethu pethe o fel hunaniaeth a bethe fela i mewn i i i i be' be' ma' nw'n neud. A t'o' ma' straeon fela yy o- oddan ni'n gweld yn yn boblogedd ymysg y gynulleidfa hefyd, yy t'od pethe f- straeon ynglŷn â yy tîm y merched yn dechre dysgu Cymraeg er o bethe fel 'na ne' ne' pan o'dd Gareth Bale yn sôn am rwbeth yym t'od diwylliannol ne' ne' rwbeth fel 'na mewn cynadledd i'r wasg. 'Di o ddim o ddiddordeb i rei o'r cyn- yym cyfryngau eraill, ond mae o ddiddordeb i i'n cynulleidfaoedd ni. Yym, Ben Davies, nath, yn, yn y gynhadledd yma yng Nghwpan y Byd, mae o wedi cael ei grybwyll yn barod, yym, i'r cyfryngau eraill oedd yn ista yna, yym, mi oedden nhw eisiau clywed be oedd gan Ben Davies i ddeud am y gêm gyntaf a be oedden nhw'n meddwl am yr Unol Daleithiau. O'n i'n ista yn y press conference, Efo bron dim diddordeb yn be oedd o'n mynd i ddeud, o'n i yna i ohebu ar y ffaith bod o ar fin siarad Cymraeg o'n blaenau i! Clipio hwnna fyny a rhoi hwnna fyny ar y cyfryngau cymdeithasol, doedd o'm rili otsh be oedd o'n mynd i ddeud, o'n i'n mynd i ohebu arno fo beth bynnag. Yym, felly o- i mi oedd o'n stori wahanol i i be oedd o i bawb arall, yym, a a a'r ffaith bod y cyfleoedd yna yn cael eu cynnig yy yn yn amlwg o fudd i i ni. Fel os dwi'n gallu, yym... Ie. Mae Derek wedi sôn am beth sy'n digwydd gyda'r peldroed ac y pobl sydd ddim yn siarad yr iaith, a'r pobl di-Gymraeg. Beth ydi'r sefyllfa, beth wyt ti'n meddwl yn digwydd yn Nghymru? Reit, ie, mae hwn yn ddiddorol. So, oedd Derek yn sôn yn fan'na am bobl sy'n gwylio gemau ar bbc Alba ac o bosib sydd ddim yn siarad Gaeleg ond yn gwylio beth bynnag achos mae tîm nhw 'mlaen. Mae, dwi'n meddwl bod yr esiampl mwya amlwg ar Es Pedwar Ec, yym, alla i ddangos hwn i chi, a dwi'n gwybod nes di sôn Derek am yy pa mor ddibynadwy ydi ffigyra yy gwylio, dwi'n mynd i ddefnyddio nhw beth bynnag achos dyma be mae Es Pedwar Ec yn ddeud. Dwi ddim yn gweithio Es Pedwar Ec gyda llaw, yy os oes yna rhywun yn o gen Es Pedwar Ec yma, Yym, dwi ddim yn datgelu unrhyw trade secrets yn fan hyn, achos ma' rhein i gyd yn dod o'ch adroddiad blynyddol chi. Yym, ond ma' hwn yn deg rhaglen yy uchaf S4C o ran nifer y gwylwyr ar draws y flwyddyn gyfa ym mhob categori y maes, nid jyst chwaraeon 'di hwn, yym yy pob pob categori unrhyw raglen ar S4C. Yy, dwi 'di mynd nôl deg mlynedd, 2015, faint o gemau pêl-droed oedd yn deg rhaglen uchel Split Rec? Dyna'r ateb, doedd 'na ddim un. 2016, mae 'na cwpl o gemau yn ymddangos, cwpl o gemau cwpan yn cynnwys Casnewydd a Chaerdydd. Wedyn, mae 'na wahaniaeth mawr pan rydyn ni'n dod i 2017, achos erbyn hynna, mae'r Euros wedi bod, mae'r bwrlwm yna wedi bod, a crucially, Mae Esbyrec wedi cael hawliau i ddangos gemau Cymru yn yr Euros 'na ag wedyn tu hwnt, felly mae rheina'n dechrau ymddangos. Dach chi'n gweld, am y tro cynta', y rhaglen fwya' poblogaidd drwy'r flwyddyn gyfa oedd un o'r gemau pêl-droed, yy Iwerddon yn erbyn Cymru. Yn amlwg ma' ma' rhif tri a rhif naw ar y rhestr gemau Euros oedd rheina, ond mi oedden nhw ar sianeli eraill hefyd, a ma' nhw dal yn llwyddo i gyrraedd y deg ucha'. Wedyn, 2018, mae pob un o'r pump rhaglen ucha mwyaf poblogaidd ar S4C drwy'r flwyddyn yn Gerdded Pêl-droed. Oherwydd, be' 'dych chi 'di neud ydi cyflwyno y pêl-droed i'r gynulleidfa, a ma'r gynulleidfa yn amlwg wedi yym bod isie gwylio, a ma' hwn yn amlwg wedi bod o fudd i S4C. Yym, be' newch chi sylwi o'r rhif ar y top, Cymru yn erbyn Iwerddon, yy dros 600,000 'di gwylio, a neith y rhan fwyaf o, wneith llawer ohonoch chi sylwi bod hwnna'n nifer uwch na'r nifer o siaradwyr Gymraeg yng Nghymru gyfan. Felly, un ai, un ai mae pob un siaradwr Cymraeg yng Nghymru wedi gwylio'r gêm 'ma a mwy, neu be mae'n ddeutha chi ydy bod cyfran sylweddol, os nad mwy na thebyg, mwyafrif y gynulleidfa yna wnaeth wylio'r gêm, a mae'n siŵr gemau eraill, yn bobl di-Gymraeg. Felly mae mae pêl-droed wedi dod â gwylwyr i'r sianel sydd ddim yn siarad Cymraeg a fydda mwy na thebyg ddim yn gwylio rhaglenni eraill ar y sianel. Yn hynny o beth, mae'n sicr, mae pêl-droed wedi bod o fudd i i i'r cyfrwng Cymraeg, y y iaith yym iaith leiafrifol yma. Yy, na i jyst sgipio trwy rein yn sydyn. 2019, eto, mae yna bedwar gêm mm. yn y deg ucha. 2020, uh, dim ond un yn y deg ucha, ond mae Covid yn amlwg yn, yn taro mm. teg at diwedd o flwyddyn am hwnna'n effeithio bethau. Mae yna un gêm sy'n uh, cynnwys tîm uh, domestig hefyd yn 13 ar y rhestr. That was one of ours.
That was, yeah. Joint venture. Um, 2021, pethau'n pigo fyny eto, mae yna dri yn y pimp uchaf. Dair gêm yn y pump ucha'. 2022, eto, pedair gêm yn y deg ucha' ganddo ro, ac eto, t'od, y nifer reit uchel yn gwylio hona. 2023, pump gêm yn y deg ucha', eto, y niferoedd y gêm ucha' 'na yn, t'od, yn agos iawn at nifer y siaradwyr Cymraeg, unwaith eto, gêm, t'od, y rhaglen fwya' poblogedd ar y sianel ers pum mlynedd. A llynedd, eto, pum gêm yn y chwech uchaf, gan gynnwys y ffigwr hollol syfrdanol yna o un pwynt dau miliwn wnaeth wylio Cymru yn colli'r gêm ail gyfle i Wlad Pwyl. Ond, ond unwaith eto, yn tanlinellu'r pwynt 'na, bod bod mwyafrif helaeth y bobl nath wylio hwnna, sy 'di cyfrannu at y ffigyrau gwylio yna, yn bobl di-Gymraeg. Yym, a ma' hwnna, dwi'n meddwl, yn siarad i- at be', y pwynt 'na. 'C'os dwi fy hun wedi chamoflicio o blaen, gweld gêm bêl-droed ar bbc Alba, dwi'm, dwi'm yn deall be' sy'n cael ei ddeud, ond mae'n gêm bêl-droed, o'n i fel, ie, t'mo', ne- 'na i wylio, a mae, mae o'n gyfrwng lle, t'mo', ma', ma' gêm bêl-droed yn gyfrwng lle does dim rhaid deall popeth sy'n digwydd, ei allu gwylio ac ei allu cymryd o mewn, ond wrth gwrs, mae cyfryngau ieithoedd lleafrifol yn gallu defnyddio fo fel ffordd effeithiol o o ddod â cynulleidfaoedd newydd mewn.
So I will pick it up from, from there because I had the personal experience as well with my dad back in the 90s when um, uh, ETV, the Basque television channel, you were able to watch it in places as far away as Colombia, where I was. And my dad used to watch the Basque ball

perception of ourselves as a, as a community.
Mae, mae un cwestiwn arall di. Um, a beth sy'n digwydd ar yr ochr arall? Beth sy'n digwydd gyda'r ochr o'r cynulleidfa? Yeah. Oeddech chi'n cael y cyfle i galw neu i wneud rhywbeth nôl i chi ar ôl i ti'n wneud rhywbeth am y gêm, ar ôl yr adroddiad, os ti'n cael pobl sy'n dweud rhywbeth yn Twitter neu rhywbeth, o pobl sy'n ffonio, efallai, yn, yn, y, yn y radio, os, os ydych chi'n digwydd gyda'r gemau yng Nghymraeg neu yn Gwyddeleg yr Alban neu o'r Llydaweg,
O ran y ymateb y gynulleidfa, ie. Yym, na i... Dwi ddim yn sôn am brofiad personol fan hyn, achos dwi'n mynd i gyfeirio eto at y y gemau yma, yym, ond ond ma' hwn yn rhywbeth 'dan ni wedi weld. Yy, ma' ma' 'na gyfnod helaeth yn fan hyn lle ma'r gemau yy rhyngwladol yn amlwg wedi bod ar S4C, ond S4C 'di'r unig sianel y free-to-air lle ma' ma'r gemau wedi bod arno fo, ma' nw wedi bod yy ar yym sianeli lloeren yn Saesneg, ac be dych chi'n gael ydy weithiau sylwadau ar y cyfryngau cymdeithasol o bobl fatha, oh, you know, I can only watch it in Welsh though. Um, I mean, tyd, a'r ateb gan pobl eraill ydy, well, you, yes, at least you can watch it. Um, y hynny di, so mae yna rei bobl fydda yn, yn cwyno am y ffaith bod nhw ddim yn gallu gwylio fo yn y Saesneg, Mae hwnna'n amlwg yn mynd i newid rwan achos mae 'na gytundeb newydd yn dod mewn yym lle mae bbc ac Asfothr Eck yn dangos y gemau felly bydd 'na newid i'r sefyllfa yma yym yn y dyfodol. Ond hefyd be' 'dach chi wedi ga'l ydi lot o bobl yn yn yy a dysgwyr yy Cymraeg er enghraifft neu pobl sy ddim rili'n siarad lot o Gymraeg sy wedi bod yn yn deud hefyd so ma' hwn yn i gyd anecdotal ond yy lot sy wedi sôn bod gwylio'r gemau yy yn Gymraeg wedi bod o help iddyn nhw ddysgu Cymraeg Ma' hwnna'n helpu iddyn nhw glywed o yy mewn yy setting t'od lle ma' nhw'n gallu ma' nhw'n gwylio'r pêl-droed a ma' nhw'n dwi fatha ryw bigo fyny chydig bach o Gymraeg trwy osmosis yym a ag hyd yn oed rhai dwi 'di gweld ambell un sy'n crybwyll er bod bydd 'na opsiwn rŵan i wylio'r gema yn Saesneg eto ar y bbc Yym, yn amlwg, 'dach chi'n mynd i ga'l, yym, rhai o'r gynulleidfa rŵan yn meddwl, 'Reit, ma' well genna i wylio fo'n Saesneg', ond ma' 'na gyfran o bosib, gawn ni weld faint, sydd isio parhau i wylio fo'n Gymraeg er bo' nw ella ddim yn rhugl yy am resyma' bo' nw isio ymarfer yr iaith. So ma' hwnna'n rwbeth 'dan ni wedi weld yy pobol yn yn grybwyll. Yym, ie, a a a a o ran yr ymateb 'dan ni 'dan ni'n ga'l, ie, ma' ma'r ma' hwnna'n sor' o' rwbeth nesh i grybwyll, yym, Mae mae'r gynulleidfa Gymraeg yn gwerthfawrogi weithiau pan dan ni yn gwneud straeon o gwmpas pethau chwaraeon ond dyn nhw ddim wastad jyst ynglyn â y canlyniad a'r sgôr a beth sy'n digwydd ar y cae, maen nhw'n bethau yym sy'n digwydd o gwmpas hynny. Mae hwnna'n rhywbeth sicr mae'r mae'r gynulleidfa sy'n siarad Cymraeg yn yn gwerthfawrogi. Yym ond ie, ma' ma'r Mae yna esiamplau eraill hefyd o raglenni lle mae cynulleidfa di-Gymraeg wedi bod yn tiwnio mewn i gyfryngau iaith Gymraeg oherwydd pêl-droed a be mae pêl-droed yn gynnig. Yym mae sgorio er enghraifft, yy os ddim yna rhai pobl sy'n cofio nôl i'r nawdegau pan oedd sgorio'n dangos gemau La Liga a Serie A, a dim ond nhw oedd yn dangos rheina, felly oedd oedd gennych chi gynulleidfa ar draws Prydain oedd yn gwylio sianel iaith, uh, rhaglen iaith Gymraeg oherwydd bod nhw'n gallu gwylio hwnna. Um, tod, e, y sefyllfa bresennol ydy bod sgorio'n dangos, sgorio ydy'r unig sianel sy'n dangos uwch gyngrair Cymru, felly os da chi efo diddordeb yn y gyngrair yna, dyna'r uh, cyfrwng da chi'n gwylio fo drwyddo os da chi'n siarad Cymraeg neu ddim. Um, Mae 'na raglenni hefyd sy' 'di deillio o, yy, ie, t'od dwi'n dwi'n kind of mynd nôl, dwi'n bownsio rownd fan hyn rhwng, d- dwi'n mynd nôl rwan at at rhei o'r rhaglenni 'dan ni 'di gweld ar Esbyd yr Ec er enghraifft, petha sydd yn football adjacent fel petai o'dd yym yy o'dd 'na sôn yn gynharach t'od yym Colleen Ramsey, Craig Arm Ramsey sy efo rhaglen coginio, 'dan ni 'di gweld rhaglenni realiti eryll tebyg yym Oli a Tanwen, yym Oli Cooper sy'n chwarae i Abertawe, um, a Tanwen, uh, i'r rhaid o sy'n cyflwynydd tywydd, un, da ni'n mynd ôl chydig flynyddoedd, oedd yna cwpl o gyfresu efo Jude Cisse, uh, e, cyn-raig Jibril Cisse, oedd chwarae Lerpwl, uh, hi'n Gymraes o, o, o'r gogledd, gath i gwpl o rhaglen. Felly mae yna bethau fel yna hefyd sy'n tynnu diddordeb pobl mewn. Um, dyn nhw ddim just am y pel droed, maen nhw'n ma nhw bethau sy'n sy amlwg yn, ie. Yeah.

that that's obviously a way to reach out to, to younger audiences, like you mentioned as well, that might not be following on traditional channels, and that, that's a, an outlet they can use as well.
Wel, diolch yn fawr iawn chi gyd am bethau wnaethon ni uh, drafod nawr. Dwi'n credu mae'n pwysig i gael y cyfryngau sy'n mwy genedlaethol dyn ni wedi cael

Ia, um, diolch Elin. Geis i ran rhydedd fawr o agor y gynhadledd bore yma, a mae'n fraint i chloi hi. Um, mae yna gymaint o bobl i ddiolch i, ond diolch i chi am fod yn gynulleidfa arbennig Ac am gymrhan hard core fans chi ydy ein wal goch ni ym heddiw ym drwy'r dydd. Ym hefyd, ym ga i ddiolch i'r holl gyfranogwyr, yn enwedig pawb sydd wedi teithio i fod yma hefo ni. Mae o wedi cyfoethogi'r drafodaeth heb os. Ym ac mewn undeb mae nerth, de, gorau chwarae cyd chwarae ydy. A felly, dal ymlaen i drafod sydd raid fel ym ieithoedd ym llefrifedig ym achos mae gynnon ni gymaint i ddysgu o'n gilydd a mae yna gymaint o gryfder o gyd-weithio ym hefo'n gilydd so diolch i chi a dwi'n dwi'n mae Elin di deutha fi bod Derek dwi'm yn gwybod lle mae o dio dal yma o bod chi wedi gwneud, you, you did your radio programme, radio na, na gal, this morning from Cardiff in order to be with us, so great, thanks. You know, people have made a great effort. Diolch. Hefyd, gai ddiolch i Lowri a Heledd o Cymraeg 2050. Dydy o ddim yn hawdd trefnu'r stwff ma, mae'r trefniadau wedi bod mor llefn a maen nhw wedi gweithio mor galed. Hefyd i pawb sain, mae'r holl presentations, cyflwyniadau, fideos, mae i gyd i bod mor rhwydd a llyfn. A hefyd i Aled, ia, sydd wedi bod yn cyfieithu drwy dydd. Ia, diolch. Diolch i chi gyd. Dydy pethau fel yma ddim yn digwydd um, heb yr holl drefniadau esmwyth. A hefyd, last but not least, Craig, yn Elin, Ym, it was your idea, we were so happy to be a partner, mor, mor hapus i fod yn rhan o'r drafodaeth, drafodaeth bwysig yma. Ym, diolch am ysbrydoli ni i gael y symposiwm neu'r gynhadledd ym, yma yng Nghanolfan yr Urdd. Ym, Be dwi 'di ddysgu heddiw 'ma ydi pa mor bwysig ydi'r byd chwaraeon i ni, boed o'n dîm cenedlaethol, boed o'n glwb, neu boed o'n yn y gymuned. Mae o yn rwbath sy'n uno ni, yndydi? A ma' hwnna'n bwysig i ni fel pobl, bod 'na rwbath yn 'yn huno ni, a ma'n hiaith ni'n gallu huno ni hefyd. Felly, pan 'dach chi roi y ddau efo'i gilydd, mae o'n gyfuniad mor, mor, mor bwerus, a dan ni angen adeiladu ar hwn, achos dan ni'n cyflwyno Bil y Gymraeg ac Addysg gyda lwc ym yn mis Mai, ym a dan ni isio bod yna filiwn o siaradwyr eto yng Nghymru ym erbyn 2050, ond dan ni ddim yn mynd i greu siaradwyr newydd ym yng Nghymru, os na ydyn nhw yn gallu cysylltu efo rhywbeth, os na ydyn nhw'n teimlo'r emosiwn yna a deall pam bod nhw'n siarad, yna 'da ni jyst yn creu bobl sydd jyst yn dysgu pwnc. Ond 'da ni isio creu siaradwyr sydd yn defnyddio'r iaith a sydd yn dallt yr emosiwn iaith 'na ac yn creu'r cysylltiad efo'u hunaniaeth a hefo'u gwlad. A does 'na ddim un maes gwell na chwaraeon ein tîm pêl-droed cenedlaethol, ein clybiau a'n, a'n, a'n holl glybiau cymunedol i wneud hynna. Felly, be am gario mlaen i drafod y pwnc holl bwysig yma, a dwi yn gobeithio na hwn ydy cychwyn ym trafodaeth ehangach. Ym, mae Elin hefyd yn deud bod Ar y Marc bore fory yn adrodd yn ôl yr gynhadledd am hanner awr wedi wyth, os dych chi'n codi'n gynnar, ym, gwrandwch ym, ar y rhaglen.